Jekk tarana kif aħna we spread across the globe, it's very parasitical, as in, I wouldn't call it a cancer, but it's pretty fucking close. Diġa bdejna ħamġu fuq Mars. Kull.
Vera, għallajna l-skart fuq mar. Ma jgħon, nisperaw x'Maltin. Fuq Fobos u kol ħammiġna u kol. Kif ħammiġna eh, Fobos? Fuq Fobos kienu batu prob. Ah. Il-Russi. U kien jismu, le, kienu batu tnej, Phobos 1 u Phobos 2. Sawa.
Phobos 2 jew 1 waqaf f'nofs eh, kif kien sejjer hemmhekk, tilfu l-kuntatt. Ir-Russi dan? Ir-Russi. Phobos 1 minn għalija wasal fil-post. U u li kien x'kien il-post? Amarda Phobos. All right, ok.
U kif wasal hemmhekk l-aħħar tliet images li bat lura Jew fifteen images, ara ssib biex Mirko. On the dark side of the moon qed tgħid dan? Le le le, fuq ta' Mars. Eh, all right, ostra. Għax Mars għandha tnej. Eh, fimtek, fimtek. Satellites iduru.
All right.
U
Dal-ostja, eh, s-satellit tal-axħar images li li ħadet kienu tlet ritratti jew 15 qasna xi 15 sekonda xi ħaġa. Fil footage? Footage UFO kbir men, sakemm inkalja ġo fih. U ejja men.
Ejja, mela.
Hemm qiegħda. U ejja men. Ejja mela. Ma this is fact jew jew jaħsbu li ma jekk tara shadow ġo xiex daħlet, ġo xiex daħal is-satellita di il-Phobos. L-impatt sar ma dal-oġġett li kien qiegħed maqtuħ Minn fuq l-art ta' dal-qamar. U ejja men.
Ejwa ħajsibilna Amerika.
Ux. Illum jagħmlu kollox ta' bil. Da 80s men, jew 90s insejt, mhux issa men. 1989.
Oh, before the whole CGI Revolution. Mux għalek għadnejnek.
George Knapp. Jista' jkun imma jew.
George Knapp, George Knapp, taf minnu? George Neff, dak li ħareġ bl-istorja ta' Bob Lazar. Dak għadu kemm ħareġ. L-istorja ta' Bob Lazar x'inhi? Mela, Bob Lazar fil-1989, 89, kien ħareġ li u kienet jaħdem fl-Area 51 fuq din l-spaceship li kienu jsejħu l-sport model. Ok.
Kienu għedin jamlu back engineering fuq għani. All right.
Issa, fl-istorja ta' Bob Lazar hemm ħafna. Inkongruenzi.
Ejja.
Ejja. Issa, imma Illum il-ġurnata mexxin għal dak li kienet jgħidu. Sa ċertu punt.
Sa ċertu punt. Eh, qed jitkellmu fuqhom open li l-luma fis-Senat qed jitkellmu fuqhom issaw. George Nepp. Ma ma nafx, eh?
George Nepp li ħareġ biha l-istorja Kien mar ir-Russja. U kien ilu jgħid, minn nineties, li r-Russi kellhom footage ta' UFO forma ta' piramida, minn nineties. Issa ħareġ fit-2019 jew 2020 l-ewwel footage ta' pyramid, għal Madonna dan hawn. Flying. Mill-Amerikani. Għax inti r-Russi, il-KBG għamlu l-ikbar investigazzjoni tal-UFOs li qatt saret fid-dinja, iktar mill-Amerikani. Vera jew?
Mara biċċajt.
Dawk kellhom esperjenzi fuq submarines li ntilfulhom fejn il-Greċja. Għalhekk hemm dak il-film jismu Red October. Red eh. October dak fuq UFO kien. Alright? Is-signal kienu jaqbduh l-Amerikani għax inti huma kienu jimxu mhux jimxu treading. They were attacking and fuq UFO? Eżatt. U ejja men.
Ir-Russi kienu qed jiġru.
Mm. Wara dal-ostja UFO. Issa daw kellhom. U l-Russi kienu jafu li kien UFO minn għalihom? Ir-Russi kienu 100% ċerti li kienu UFO. Issa, dar kaptan ta' dar ostja submarin ġi għala zobbu minn ta' fuq, għallam isma jena daħan nġri wara dal-UFO. Fimt, għaw jisu għamel ammutinament. Fimt, għax qabad dana. Mhux il-kaptan, sorry, ta' taħt il-kaptan. Żomm, ma fhimtiex di. Mela, ir-Russi qed jiġru wara l-UFO. Ir-Russi jidentifikaw dal-UFO kienu qegħdin bis-submarin, fim? Ah. Dak iż-żmien kienu ħajjippruvaw jaqalgħu revoluzzjoni fuq dil-biċċa xogħol. Għax huma kellhom l-ewwel state of the art submarin ir-Russi. All right. All right? Issa, ma kienx hawn bħalu dal-ostja submarin. U ħarġu, ħareġ bih u ta' taħt il-kaptan kien għamel ammonitament fuq is-submarin biex jiġru wara dal-ostja UFO. Umbat bekk kienu daħlu l-Amerikani għax kien mar fil-Black Sea, fl-Ibra Internazzjonali, u baqgħu jiġru warajh.
Umbat ġara.
Xejn, hu, l-istorja spiċċat li ħareġ u da resquh bħala ammunitament kontra. Il-madraxa.
Eżatt.
Mbagħad ħareġ dak il-film Red October. Mbagħad jekk tibda tisma' l-interviews ta' dawk li kienu qegħdin ġewwa is-submarine. Isom screenplay men, l-istess kliem eżatt bħala x'esperjenza huma u hekk fim. Vera.
Jiġifieri inkonsistenti l-istorja tagħha. Hekk hu, hekk hu.
Jisom tawhom isma' ħa, l-istess page, inti taqra di, taqra di.
Stja.
Allura hemm inkonklużjonijiet, fim? Hemm ħafna ħabi. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsamha magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq dawn il-links li ħa ntukom.